So beth yw'r peth mwyaf embarrassing i ddigwydd i chi ar eich gwyliau? Beth am, beth am ti, Steph? Ti wedi bod ar dy wyliau diweddar? O, oh, ie, yeah, well, ath fi a'r boys ar all-inclusive uh, holiday nôl, siwp dwy flynedd nôl. Ath ni i, uh, i Portugal, a A aroson ni yn lle 'ma o'r enw yy Tossa de Mar. A yy o'dd e'n lle itha itha itha neis yy b- b- twll o lle neis. A efyd yym ma' nw yy o'n i'n hoffi fe achos o'n i'n neud free punch trw dydd. Ti'n gallu ga'l e yn y bore, prynawn neu'r nos, o'dd e'n grêt. A we- we' bar wrth ymyl y s- yy y pwll nofio a we' wnna'n grêt achos wel sai'n gallu nofio on' fi'n gallu ifed so o'n i'n cyrradd 'na digon rwydd. O'dd y complex o'n i 'di aros yn o'r enw Tossa Central achos amlwg wn i wedi weld hi'n dod. Ch'mbo' un o'r llefydd 'na ble 'sech chi'n gallu symud heb weld unryw un mewn top pêl-droed Lloegr. A fi'n cofio ryw dydd o'n i 'di ga- o'n i 'di ga'l bach gormod o punch am ddim yn y bore a o'n i'n meddwl 'nai bach o boil o hoelio. So o'n i'n me'wl reit 'te wn i'n wisgo siorts bach, top off, yy ish- gorwel lawr fel 'a, hanne- hanner cysgu, we- we- eitha od, a wedyn dach chi'n clywed pobol yn yn giglo, merched yn giglo, a fi'n cofio wedi we- falle achos bo' crôn fi mor gwyn, Dwi fel fish finger heb y bread fel 'na. A a wel cw- cwmpes i gysgu wedyn a wedyn dines i lan a sylwes i beth odd yn bod wel dwi'n wisgo siorts bach a we' un o ceillie fi wedi popo mas o'r siorts. O da.
A o'dd e 'di bod o dan y y haul yn Portugal am yy tua pedwar deg pump munud a o'dd e 'di Dysgu gyd o'r blew, sef y piwbs, lawr i'r crôn. Na! Reit, a fyddai ffair Pwls Milgi ar un ochr, ffair Pwrs Milgi.
O, beth am ti, Amir? Wel, fi a Dad fi, tua pob pedwar blwyddyn ni'n mynd ffwrdd i Pacistan, ond yym pan o'n i'n ifancach, fel tua be', saith blwyddyn yn ôl? Siŵr o fod fwy. Yym, wnaethon ni bach o detour i Karachi, sef ar gwaelod Pakistan. A wedyn o'n i'n aros gyda fel cwpled rili hen, yy, perthyn i Dad, so o'n nhw'n rili hen, rili ciwt efyd. A felly, aethon ni aros gyda nhw, a fel ma' Dad wastod yn chato i ffwrdd gyda nhw, a fel Pakistani culture, ti'n gofyn os ti moyn drink neu rywbeth, o'dd Dad fel, O ie, gaf fi glas o dŵr? Yy, o, minera- yy, mineral water if you have it. A o'n nhw fel, O, do you want ice? Yeah, of course, I'll have ice. O'dd e'n siarad i ffwrdd gyda nhw, A wedyn ma fe'n yfed y dŵr hyn, a fi jyst yn edrych arno fe, ma da fe'r iâ yn dŵr e. Ac wrth gwrs, yn Sbaen, ma da ti, ti ddim yn yfed y dŵr, yn India, ti'n cael delly belly, a wedyn yn Pacistan, ti'n cael runny tummy Pakistani. So, ma'n yfed y dŵr yma, a wedyn ma'r noson wedi tawelu, dechrau mynd i gwely, fi mewn y gwely, uh, siaro gwely gyda dad, a wedyn fi'n clywed bach o rumble yn mynd mlan yn y gwely. Mae dad fi fel arfer yn snoran, hefyd mae'n cynegu, fi'n cynegu. A wedyn, oedd e jyst, oedd e jyst i mynd syth i'r toilet, and wrth gwrs, uh, toilet Pakistani, mae dad i jyst twll gyda dau slaben i roi dy drod i lawr. So oedd e'n gwisgo shalwa camise yn, right? so fel trwser really baggy, fel MC Hammer sort of uh, trwsers. A oedd e jyst, oedd e'n gweud, oedd e jyst i tynnu e lawr a mynd, a oedd e gyd i explodo, right? a run i tummy yma. A wedyn, Oedd e 'di... oedd y noson 'di mynd, deffro yn y bore, rhaid i ni gadael, gadael yn gyflym. Wedes i, Dad, a beth hwnna'n aeth e? Wedodd e, Oh, yeah, it was that bloody Iceman. A wedyn yy, wedes i, Where's your, where's your trousers? Oh, I had to leave them in the, in the toilet. So oedd e 'di hwco trowsus e lan, heb gweud dim byd i'r cwpl hen, reit? A pob tro o'n i'n mynd nôl i'r cwpl hen 'na, maen nhw dwy dal yn arguo pwy oedd 'di wneud y y y damwain yn y cruse. So ma'r menyw a'r dyn yn yn arguo gyda'i gilydd. Disgusting.
Wel, dwi erioed 'di gallu byw lawr be' nath ddigwydd pan o'n i'n pump oed ar gwylia efo teulu fi. O'n ni gyd 'di mynd i'r Alban basically yym o'dd Aunty Sally fi'n priodi ac o'dd 'i'n dipyn o bridezilla o'dd 'i isio fel castell o'dd hi isio fi fel 'i flower girl ag yy Am bod ti'n meddwl am bod y gwallt cyrliog, ac oedd mam di deitha hi i dewis chwaer fi, oedd yn tiwr, behafio lot gwell na fi. O'n i'n pimp oed, really naughty, ond oedd hi wedi dweud na, dwi eisiau'r curls. So, she got one, well, bai hi oedd o, bai Auntie Sally oedd o. Basically, um, job fi oedd mynd lawr yr ail, ti'n gweld y flower girl, rhoi, rhoi sort of blod allan, a wedyn o'n i'n bod i rhoi'r modrwy i'r groom. Um, o'n i'n meddwl ar y pryd, o'n i efo habit really drwg o pigo trwyn fi. Ac o'n i, o'n i'n meddwl, os chi'n cael llygaid chi, di pobl arall methu gweld chi. Am bod, ti'n gwybod, dych chi'n methu gweld ni, felly neb arall chi'n gweld chi. So basically, pobl sydd ar fideo priodas i ydi, gen eithaf, ti'n gwybod, Look, it's so I'm really bored, o ia. Dyna. Ia. Ac nath i sylwi, nath i sylwi be o'n i'n neud, um, a pan oedd o'n amser i fi rhoi'r modrwy, nath i, Lona! Nes i fynd, O! O tynnu tynnu allan. O! O! Na! A rhoi'r rhoi'r rhoi'r modrwy e i grŵm hi dwi'n gwbo. I gŵr hi rhoi'r modrwy i gŵr ag o'dd o'n gor'o' rhoi o ar fi. Na. Ie. Ac shock show ddim byd 'di digwydd. A cŵl bo' chi gallu gweld ar yr ar y fideo 'ma 'di'r

God. O'n i ar trip ysgol pan o'n, o'n i yn ysgol gynradd, ysgol gynradd Tal y Bont, um, o'n i yn Llain, a un o'r gweithgareddau oedd abseiling. O, oh, a hefyd mae fe'n pwysig cofio, pan o'n i'n ifanc, o'n i really ddim yn hoffi gofyn mynd i'r toilet. Sa'n gwybod pam, o'n i just really ddim yn hoffi gofyn. Anyway, so o'n i'n cyw o lan i mynd abseilo. A fi oedd un o'r rhai ola i mynd lawr. So oedd i gyd o'r ysgol di cael go, o'n nhw'n aros ar gwylod y clogwyn. Um, a erbyn ni, o'n i'n desperate. Dechrau cyw, o'n i angen mynd am piss. um, so nath nhw rhoi fi mewn y hanes, oedd yn really din. So, ie, yeah, nes i piso fi hun pan o'n i'n abseil o lawr y clogwyn da'r ysgol yn edrych arno fi. A nath ffrind gor i fi gwed, o'n i'n gwisgo joggers pink. Oedd hi'n gwed, oedd hi'n gallu gweld y joggers pink yn troi'n coch. Oh. Dyma stori fi. OK, so pwys level stori mwyaf embarrassing? Gwobr amazing. O coron i'r moron.
Pwy ti pwy ti me'wl Steff? Fi'n hoffi'r yy ffaith fod yy y stori Amir wedi ga'l dou oedolyn yn cwmpo mas dros cachu rywun arall. Ma' wnna'n neis. Fi'n hoffi fo- fo' ti yy yn gorffod liwbo yy modrwy Rhan gyda bogies dy hunan, ond ma rai fi gweud hoff un fi yw y leri yn pisio o uchder lawr ar ben ysgol llawn o plant.
Diolch. Wel, ma raid i fi gyfadde, ma stori ti'n swno fel lads holiday llwyddiannus. A wedyn stori ti, ti'n swno fel plentyn bach yn snobby falle. Literally. And uh yeah, ma raid i fi gyfadde. Maent hi yn really really embarrassing so ie ti yw'r mwyaf embarrassing i fi. Sori.
Correct.
Wel ie o- o'n i'n really hoffi stori ti Amir ond nath o ddim digwydd i chdi. Diolch byth. O'dd stori ti'n really embarrassing Eleri. Really embarrassing ond dwi i fi Stori ti Steff odd jyst odd o efo odd ti efo bollock allan ar dy wylia. I fi un ti odd y mwya embarrassing. Stori gyda pêl.
Eleri edrych fel ti efo'r deciding vote. Ie look ma ma plant yn mingin. Ie nath ti llosgi testicle ti on o ti'n unconscious pan nath e digwydd? Hei Cachu ym mhob man. A marriage in tatters. Love it. Ond nes i piso o flan ysgol fi. O'n i'n naw. A chwarae teg, ie. So, fi'n teimlo fel fi sy'n... fi sy'n ennill.
Yeah.
Ie, yeah, digon dig. O ti fod dwy flynedd arall ar ôl yn yr ysgol na, fel pissing a Larry, dyna'r NFL ti.
Ie.
Ie.
Mae hwn yn cymeryd y piss.